Dört-bäş ýyl mundan öň menden sorasalar-da, Mekan, haýsy filmiň dogamy çykmaz öýtýäň diýseler, Gladiator diýerdim dostlar. Sebäbi filmde baş gahryman ýok boldy. Zlodeýem ýok boldy. Film gutardy. Dogam etmäne hiç hili sebäp ýok şo taýda. Ýöne ynha-da Gladiator iki çykdy. Geliň şu gün şu film barada gürrüň edeliň. Ýöne ilki men kritikler näme diýýär, şony okap beresim gelýär size. Amerikada şolar ýaly belli-belli žurnalistler bolýar-da, žurnallar bolýar, filmler çykaýanda şolar görýär, şolar nähilidigini aýdyp berýär. Serediň şeý diýip ýazýar biri, Ridli Skott, ýagny şu kinoň režissýory, öz filmleriniň dogamyny hiç kime zaýalamana rugsat berenok. Özi gül ýaly edip zaýalaýar diýýär. Käbir adamyň şeýle bir dili duzly bolýar, hemem dogry bolýar. Garaz, gowy däl zatlar ýazylygy. Ondan soňam kino görülende kommentariýalar bolýar aşakda. Olarakak gördüm men. Hemme kişi öňki kino bile deňeşdirýä. Gowy däl, hiç hili oň atmosferasam ýok, duham ýok öňkiň diýip. Indi men liçny öz pikrimi aýdaýyn dostlar, men gördüm kinony. Öňki gladiatorly deňäňde düýbünden başga zat. Ýöne şu wagtky çykýan kinolaryň içinde seretseň-de erbet däl, görmezçe däl, kinoman bolsaň görüp bolýar. Içgysgynç däl kino. Şu wagt Joker çykda dostlar, örän içgysgynç, örän bir hili oturar ýaly-da görüp. Bul welin şol bir zatlar bolup dur, ekşn, eýle, beýle üýtgäp dur. Daže normalnyý bir mesaýy dialoglaram ýok kinoda. Ýenede şu taýda spoýler gider dostlar öňünden aýtýan men nämäň esasynda dowam edip çykardylar muny. Geçen çastynaky Maksimus ýok bärde, aktýor Rassel Krouam ýok. Ýöne şu öňki çastynaky oglanjygy Maksimusyň ogly edip çykardylar. Şolam baş gahryman şu taýda. Görýäňizmi, hiç hili bolmajak zadyň esasynda dowamyny döretdiler-de. Gara şolar ýaly. Gördüňizmi, siz näli pikir edýäňiz? Görmedik bolsaňyz, kinoman bolsaňyz seredip bilersiňiz. Ýöne deňeşdirmäň. Aýratyn bir kino diýde görüberiň. I ýene belläp geçesim gelýän zat, Igra kalmaryň täze sezony çykdy-da. Şu wagt dyndymy ýa dynyp barýamy hemme bölegi çykyp gördüňizmi siz. Men indi görüp başlaja hezilmi ýazyň aşakdan nesip bolsa şoň gürrüňini ederis. Onsoňam dostlar şu taýda bir gezejik goşaýyn şuny haýyş edýän sizden men aýratyn kanalda gürrüň berýände biziň şu Aşgabatda haly dükanymyz bar. Örän owadan kaçestwinli ýokary hil halylary satýas. Kime gerek bolsa, kim gyzyklanýan bolsa, habarlaşyň biz bilen. Men nomerlerini goýaryn şu taýda. Şol aýratyn kanala geçiň, salgymyz hemme zadymyz bar şu taýda. Ýa-da jaň edip sorap bilýäňiz. Indi welin meň gowy görýän rubrikam. Serediň, häzir filmden bir sözlem aýtjak. Kim öňürti bilip kommentariýada bellese, şoňa bir aýlyk bilet film töleg kartynyň koduny ýazyp ugratjak. Men türkmençä geçirendirin. Özüňiz soň düşünjek boluň. Filmde şeý diýýä, Geliň, ýene-de görüşýänçäk diýeliň. Haçan-da hoş gal diýsek, birhili görüşmäne umyt galanok. Haýsy filmden şol. Biliň ýazyň janyňyz sag bolsun. Dostlar salawmaleýkim köpüňiz haýyş edipsiňiz Mekan Adin doma film barada gürrüň edäýeli. Geçen ýylam gürrüň edipdik biz, ýöne ýene-de şo filmiň üstüne durup geçýäs. Sebäbi kinoň döreýşi barada kän gyzykly pursatlar aýdylmadyk.

Şoň üçin şuň böleklerini aýratyn ýazýarlar köp ýerini. Kadrda bile oýnamaly ýerlerini düşürýärler, ýöne aýratyn kadrda birek birege ýüzlenmeli bolanda uje ýok diýýä şul aktýor. Ejesi bolup oýnaýan aktrisa şeý diýýäda, meň oglum diýip ýüzlenýän kadrymda makaleykalkin ýok uje diýýä. Tennis oýnalýan pökgä seredip aýtmaly bolýar diýýär. Şonda oglum diýip ýüzlenemde erbet gülkim tutýardy her gezek diýýär. Aktýor Jo Peş ogryň keşbini oýnaýan filme düşüp ýörkä kadrdan daşynda Makaley Kalkinden ýörite gaçýardym men diýýär. Sebäbi birden öwrenşsek, soň kadrda menden çekinmez, gorkmaz diýip. Hakykatdanam şoň üçin her gezek men gaçyp diňe kadrda bile girýädim diýe. Ana şo taýdaky Makleykalkiniň tisginişi, gorkuşy hakyky reaksiýa diýe. Ýöne film düşüp bolanlaryndan soň bular hakykatdanam dostlaşýarlar. Indi Makeleykalkiniň kakasy barada gürrüň edesim gelýär. Gödügaýdaňda örän ýaramaz adam bolup durşy. Şu çagajygyň talandynyň bardygyny bilip kino çagyrylýandygyny bilip artykmaç goşmaça talaplar goýýamyşyn-da, meselem şu filme düşüp ýörkä režissýoryň ýanyna gelip, Makeleý, şu jigisinem gaty gowy görýär, şondan aýra gezip bilenok, şunam oýnadyň diýip jigisinem sokup, ýa artykmaç pul sorap, ýene edip, şondan soň režissýorlar şeýle bir karara gelipdir, Indi filmlere düşmeli bolanda, meselem Garri Potter filmde kastingden diňe çagalar geçmän, ene-atalaram geçýär ekeni. Sebäbi şular ýaly ýaramaz meseleler döredip bilýär diýip. Men öňki gezek gürrüň beremde şu Makaley Kalkiniň kakasy barada giňişleýin gürrüň beripdim. Aşarakda bardyr dostlar gözleseňiz. Aslynda şu çagajygyň karýerasynyň ýitmegine şuň beýnisiniň üýtgemegine şu wagtam normalny däl dostlar şu Makaley Kalkin. Şoňa kakasy sebäp bolan. Hudaý saklasyn, örän ýaramaz adam bolan şu. Indi şu owadan jaý barada gürrüň edeliň. Ýörite gözläp tapýarlar şony. Režissýor aýtýar, bize örän uly, hem owadan, hem zagadeçny jaý gerek diýip. Bunam Çikagoň Winetka obasyndan tapýarlar. Ýigriminji asyryň ýigriminji ýyllarynda salnan jaý şu. Bu jaý bir maşgalaň ýaşap ýören öýi-dä. Arenda alýarlar birnäçe wagtlaýyn. Ýöne kino düşlüp ýörkä-de, şularam ýaşaýar şu jaýda. Öý eýeleriniň gyjagaşy aýtýar, soň örän goh tuzurýadylar diýýär. Uly gohdy biziň öýümiz diýýär. Meň komnatyma-da Makeley Kalkiniň ýörite mugallymy gelip, şo taýda sapaklaryny geçýärdi diýýär. Ýöne şu jaý şu wagtam aýratyn bir görmäne barylýan ýerleň biri. Eýeleri soň satdy bu jaýy, başga kişi aldy. Birseýlem hiç kim eltmän gezdiler. Ýöne, indi welin şo filme düşen aktýorlaň biri aldy şu jaýy. Her ýyl Täze ýyl baýramçylygy golaýlanda şu jaý arenda berilýär. Içem edil şo filmdäki ýaly. Girýäň, alýaň, Täze ýyly kak-butda Odin doma filmde geçireniň ýaly. Filmde bir sahna bardyr, Kewin kakasynyň sakal syranda ulanýan serişdesini eline çalyp, ýüzüni urýar. Şeýdibem wägirip gygyrýar. Şol sahna aktýoryň öz improwizasiýasy diýýär. Ýöne gözüňize gelýärmi, şojagaş sahna filmiň posterine-de girýär. Birgiden reklamalarda-da ulanylýar. Garaz, şu çaga örän talantly bolan. Şuňa bir şeýle geljek umyt etýärlerdä, legendarny aktýor bolar, şeýle bir üýtgeşik adam bolar diýip. Ýöne ýaňky aýdyşymyz ýaly, ýetginjeklik ýaşyna ýetip-ýetmäkä hemme zat ýumrulýar. Ýöne ýekeje zat hakyky bolup galýar. Şu film bilen legendarny aktýoram bolýarby? Iller ýüzläp-müňläp filme düşüp akymda galsa, bu ýekeje film bilen şolar ýaly boldy. Indi film barada aýtsak, togsanynjy ýyl prokata çykdy şu film. On sekiz million dollaram çykdaýjy edildi. Dört ýüz altmyş milliondan känem pul gazandy. Diňe bir o puly gazanman, şo ýyldan şu wagta çenli Täze ýyl günleri esasy görülýän filmleň birine öwrüldi. Gödä gaýdaňda dostlar ýylyň dowamynda daş şu wagydam alsak her ýyl müňläp film çykýar täze ýyla bagyşlanyp ýöne birem şuň ýerini tutup bilenok. Aýratyn üýtgeşik kino bolmalyla şu. Şoň üçin diňe şu filmi göresiň gelýär. Şeýleräk dostlar kän wagtyňyzy alyp durmaýyn, Täze ýyl günleri gowy filmler görüň, şatlykly hoş geçiriň wagtyňyzy, nesip bolsa menem Täze ýyla çenli täze täze wideolar bilen geler duraryn. Gutlaryn nesip bolsa. Janyňyz sag bolsun, işleňňiz ugruna bolsun.